Тәүге тапкыр үзебезнеңчә, татарча распаковка. Аларның нәрсә икәнен мин беләм, ләкин Лилия белми. Вай, үләрсең. Милли товарлар барысы да бер урында. 37 яшьтә дә шундый оюга карап, ой, дип торып була икән әйе. Көтелмәгән.
Матур да. Безнең районның исеме Гапбас. Гапбас.
Сәер дә.
Син нәрсә эшең бетте, что ли? Специально, что ли, ты делаешь такие вещи?
Күңел җылысы белән эшләнгән товарларны Теләсә кайсы вакытта, теләсә кайда тотып алып, синнән энә күзе аша үткәрәбез. Керегез, карагыз, язылыгыз. Иртә болай уятасы түгел, әлбәттә. Иң шәп товарларны уйнатабыз. Һәм акча өләшәбез. Менә ул конверт, эчендә акчасы да бар. Бик тиздән. Дуслар, хәерле көн. Сәлам, сәлам.
Минем янымда бик яхшы кеше, Чаллының иң уңган-булган шагыйрәсе, журналисты Лилия, синең исемнәрең бик күп инде. Барысын тезеп китеп сөйләсә. Бу урында стоп дияргә кирәк. Дуслар, дөресен әйтим, шушы распаковкадан соң минем тормышым икегә бүленде. Моңа чаклы журналист, шагыйрә, Мәйдан журналы хезмәткәре, ике бала әнисе Лилия Гыйбадуллина минем өчен апа иде, ягъни Лилия апа. Ләкин бу очрашудан соң ул Лилиягә әйләнде. Хәтта шундый шарт та куйды, әгәр дә Лилия апа дисәң, видеога төшмим. Әгәр димәсәң, ризалык бирәм. Шуңа да апа сүзе белән хушлашырга туры килде. Әле мин мәктәп баласы булган чакта Чаллыда укыганда Лилия иҗади балалар белән шөгыльләнә иде, төрле иҗади конкурсларга алып чыга иде. Менә шуннан ябышып калган Лилия апа дигәне. Ярый, дәвам итик. Бүген распаковка булачак. Ә без сатып алдык маркетплейста милли товарлар, алар барысы теге яки бу рәвештә татар теле белән бәйле. Аларның нәрсә икәнен мин беләм, ләкин Лилия белми, шуңа күрә аның эмоцияләре бүген ихлас булачак. Башла син, мин сиңа тулы ирек бирәм. Әйдә, менә бусыннан башлыйбыз, карап торганыннан. Ни бу? Ни бу?
Монда клей.
Монда әле үзеңә эшләп бетерергә кирәк, әйме? Әйе, кызык кына, нәрсәдер бу. кызык кына эшләгәннәр, Ну, менә ярты бына- эшен үзләре эшләгәннәр, ярты эшен. Минем минем малайлар ачса моны, аларга бик кызык булыр ия. Менә кара, Лилия, подставка под цветы дигән әниемә. А, Әниемә.
Хәрефләре аерым. Димәк, ә ниемә. Бу гөл гөл савыты астына подставка. Хәрефләре менә монда була, әйме? Тоташтырып тора. Әйе, әйе, менә бу яклап Аһа, кара, менә монда аһа. ничә хәреф. Әйе. Монда болар м, җидәү, Аһа. ну тишекләре күбрәк ахрысы. Димәк, хәрефләр басып тора торган була. Лилия, әйдә без сиңа өй эше бирәбез. Син э, малайларың белән бергә моны җыясың. Бу бүләк сиңа булачак. О! Ә соңыннан синнән отчет көтәбез. Тагын Аһа. инде открытка да салганнар, әйме? Открыткасы да бар, клее да бар, бөтен кирәк.

Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын. Лилия һәм аның улларына бишле лайк куябыз, өй эшен башкарып чыкканнар. Инде товарның интернеттагы отзывларына күз салсак, берничә тискәре фикерне исәпкә алмаганда, болай әйбәт үзе, диләр. Менә бу кечкенүшне ачабыз әйдә. Минем шундый пырдымсызрак була торган гадәтем бар. Юк, ә кайвакыт бит ул бүләкне ачканда шулкадәр түзәе түземсез икәнлекне ачасы килә. Шуңа күрә ул бик аңлашыла ул процесс. Бүләк, э, бүләк ачу ул бит инде менә болай распаковка. Җитмәсә болай камера алдында. Күңелле.
О!
Нәрсә язылган монда? Узоры народов России, татарские узоры. Карамель дигән. Угу.

Теге урысча әйберше приторный да түгел, әйме? Нинди шундый йомшак тәм. Балачак. Балачак тәме. Безнең кибеттә менә шундый конфет бар я. Без үскәндә. Бу әйбер үзе дә бит шул чорда. Балачакка тирәсе. Без бит инде Сәвит чоры балалары. Син алай түгел дә. Йо, мин мин 91нче ел, мин читтә туган. Сәвит белән Сәвит булмаган чорда. Мин 87-дә. Тоже шулайрак. Аның бит әле савыты гына да мин. Савыты да бик матур.
Аның карамеле бутса, монда дөрестән дә башка әйберләр, матур әйберләр. Әйе. Бизән әйберләр салырга мөмкин. Гөл янына менә дигән бүләк. Конверт бу. Бу ипиеңә яларсың дип атала. Ипиеңә яларсың. Ничек уйлыйсың, бу артык грубы түгел микән? Юк, бу аңлашыла.
Ипиеңә яларсың, тамак тук, өстең бөтен булсын.
Дуслар, без бу конвертны сезнең арада уйнатачакбыз. Моның эченә без әле акча салачакбыз. Ләкин суммасын әйтмибез. Менә ул конверт. Язуы һаман да шул килеш, ипиеңә ягарсың, эчендә акчасы да бар, суммасын әйтмибез, җиңүче беләчәк, әйтәчәк, шуңа күрә катнашыгыз. Хәтта акчасы да була, Әй, ипигә акчасы бар. ягарлык.
Ипигә яга. Белмим, бәлки ипигә генә түгел, башка әйбергә дә ягарга җитәр ул акча. Вот, э, конкурс э, шартлары турында без әле аерым әйтербез. Кыскасы, татарча һәм юмористик, менә шаян әйбер теге, котлап ниндидер Э, гади теләк кенә Әйе. түгел. Әйдә менә моны ачып карыйк әле. Әйдә. Бу бик каты төрелгән әйбер. Моны сак ачарга бер күрәсең, әйме? Лилия, без бу бүләкне уйнатачакбыз шулай ук тамашачылар арасында. Менә бу пупырышка диләр бит инде, пупырчатый пленка. Аны баскалаганда нервлар тынычлана диләр. Безгә бик кирәк.
Җәди кешеләргә бигрәк.
Хәзерге заманда.
Шундый матур иттереп наклейка белән ябыштырып торып куелган. Уенчыктыр Әйе. бу, уенчык бу, йомшак уенчыктыр бу, әйме? Ой, түбәтәйле аю. Сырмасы да бар бәйләнгән. Карагыз әле. Бу аю миндә теге бәләкәй чагымнан шундый нәни лилия чагымны уятты. Кара 37 яшьтә дә шундый аюга карап, ой, дип торып була икән әйме? Нишләп булмасын инде? Безнең менә әни дә әле Матур, үзенең бик теге матур. совет чорындагы уенчыкларын яратып искә ала. Шулай итеп, э, бу уенчыкны да без, э, дуслар, уйнатачакбыз. Моңа исем кушасы була инде татарча. Кем дип кушабыз?
Менә беренче булып көтелгә килгән исеме. Безнең өйдә аю бар ине. Малайлар мишка кушабыз дигәннәр, юк, мин әйтәм, безнең өйдә урыс аюы булмый, әйдә татарча исем уйлыйбыз. Уйлый торгач уйлап таптылар, безнең аюның исеме Гапбас. Габбас. Нишләп?
Габбас. Ниндирәк ассоциация ул? Гаиләгездә Габбас исемле ниндирәк кеше бар? Белмим, бездә андый кеше юк. Менә ул аюга карадык та без, аның исеме Габбас булырга тиеш. Менә ул хәзер Габбас. Ләкин бу Габбаска бик ни тупасрак. Безнең аю зур. Һәм ул түбәтәйле дә түгел. Ай-яй, бик озак уйладык Лилия белән, ахыр чиктә хуҗасы аңа исемне үзе кушар дигән уртак фикергә килдек. Ләкин Лилиядән бары тик бер теләк, исеме Аюның татарча булса иде. Ә бу сиңа үзеңә калдырыласың. Э, а- Антистресс. Бүген бүләкләр көне. Бүләклибез барыбыз барыгызны да. видеодан соң мин шулай торып утырырмын инде. Әйдә мин менә бу зур әйберне ачсам ярыймы? Хөрмәтле әти-әниләр, тәрбиячеләр, укытучылар. Сезнең игътибарыгызга 4-8 яшьтәге балаларга татар телендә сүзлек минимумын тиз истә калдырырга ярдәм итә торган уен тәкъдим итәбез. Синең мондый уенчыкларны күргәнең бармы? Өстәл уенын.
Минем мондый уен күргәнем юк икән. Мин беләсең нәрсәләр күргәнем бар? Нинди, нәрсә? А, Татарстан районнары һәрбер Ә, карточкада бар, бар, шундый иә. гына.
Әйе, ә Әйе. вот ул теге уен дип тә әйтеп булмый инде аны. Истә калдырыр өчен. Күргәзмә нәрсә. Кызык. Моның темасы нинди?
Бу Волшебный паровозик.
ә менә тылсымлы паровоз. Һәм иң мөхиме, менә Әйе. бу уеннарны уйнаганда, Ренар, балаларның үзләренә генә торасы түгел, менә син уйна си- дип, менә сиңа шундый матур уен, ничек инде син уйнамыйсың дип. Үзең утырып уйнарга кирәк. Әлбәттә. Аның иң авыры шунысы да, иң кирәге дә. Әти, әни, әби, бабай бергәләп Ә сез үзегез уйлап күрсәтергә кирәк.
Әни дилә булса менә өстәл уеннары менә махсус чыгарылган андый уеннар бар микән балалар өчен? Балалар өчен бар, алар ам, татарча минем күргәнем юк. Саннар белән шул ук лото бар ине. Аннары теге нәрсә дип атала? Истә калдырып карточканы ачып ятып калсасың. Ул уно дип атала, андый уен, әйме? Татарчасы бармы ниянең? Татарчасы юк. Ә, юкмы ни? Менә аның татарчасын.
Эшләсәң шәп булыр ел, әйме? Кызык булыр ел. Әлбәттә. Менә.
Түбәтәйле уйнарга.
Так, чираттагы товарны ачыр алдыннан, Лилия, мин синең күзләреңне йомуыңны сорыйм. Өч дигәч ачарсың. Тукта, каен әле көзгедә ничек күренә микән ул? Бер, ике, өч, күзеңне ач. Мен сиңа алдан әйтеп куйдым бит. Андый шуның бер фразасы бар бит. Син нәрсә, эшең бетте что ли? Ты что, специально так делаешь? Син нәрсә, эшең бетте что ли? Это вот все. А?
Специально что ли ты делаешь такие вещи? Менә маркетплейста Рөстәм Нургалиевичның йөзе төшерелгән битлек сатыла. Бу беренчедән кемнең башына килгән идея, икенчедән моны ниндирәк ният белән сатып алалар микән? Тотып карыйсың киләме йөзен? Юк, нигә тотып карыйсың килми? Чөнки ул шулкатлы шаш ясалган. Аша, аша. Я ул бит мин аңламыйча фотографиясен алганнар да фотографиясен бастырганнар, әйме? Иә, аны хәтта күз урыннары бар бит. Күзе аныкы, күзләре минеке.
Иә, иә. Кешене иртән була уятасы түгел, әлбәттә. Икенче битлеге бар бит әле шушы ук сериядән. Асы да тото милли э, нимсың аны. Анысы үзе безнең татар кешесе. Менә әйдә мин сиңа берничә подсказка бирәм. Соңгы арада шул кадәр нык популярлашты ул, үзебезнең татар егете. Шул кадәр популяр хәзер аны. Аңа ничә яшь?
Аңа бер 25 яшьләр тирәседер. Үзебезнең Татарстанның бер районында туып үскән егет. Кинәт кенә Россия йолдызына әйләнде ул.
Рузильмани. Нәк шулай! Сәлам, ел! Слово пацана. Карадың бу сериалны? Карадым. Ничегрәк синең фикерләр?
Каршылыклы.
Шулаймы? Каршылыклы. Рузилнең уйнавы ошадымы соң сиңа? Рузилнең уйнавы ошады. Каналга якынрак китеримме? Кайсы сиңа битлек күбрәк ошый? Рузильникеме, әллә Рустам Нургалиевичныкмы кем икән? Әлбәттә, аңлыйм, бу бик провокацион сорау. Э, Рустам Нургалиевичның битлеге күбрәк ошый. Ә нишләп? Чөнки ул җитдирәк дип әйтим. Дәрәҗәлерәк дип әйтим мин сиңа. Кипкиясең киләме? Юкмы?
Ярый.
Бөтен кешегә дә Кияргә батырчылык итми шул. Ә менә мин батырчылык иттем, дуслар. Ленар батыр. Минемчә, мондый битлек белән артык шаярырга ярамый торгандыр ул. Маркетплейстагы отзывларга күз салсак, Рәиснең битлеген алуын алалар, ләкин әйтик, Ирина Аллегрова яисә Валерия Меладзеныкы кадәр үк түгел. Чыннан да сак эш итегез, дуслар, әгәр дә ала калсагыз. Ләкин банкка барып, мондый битлек белән кредит яки ипотека аласы түгел. Үзенең соңгысы калды бит. Бик җиңел ачыла.
Бик җиңел әйбер. Күрәсең, моның белән дә шактый сак эш итәргә кирәктер. Югары категорияле мәтрүшкәле барлыган яфрагы белән. Анда Тукай да бар әле самокатта бара торган. Ай, үләрсең!
Әле аны истәп, истәп карасаң, тагы да үлмәледер әле. Әле аның инструкциясе дә бар. 95 градустан да ким булмаган кайнарлыгы, суга, аны 4-7 минут тотасың дигән. Карагат яфраклары бар. Юк бу мәтрүшкә. Мин карагат дип сөйләшәм, карлыган. Сезнең якта шулай дип сөйләшәләр мени? Безнең авылда шулай дип.
Карлыган нәйме? Әйе.
Син кайсы авылдан әле?
Әҗмәт.
Әҗмәт. Такталаш. Ә, безнең бит әле тагын бер мөһим товарлар бар. Ул да булса татарча автоябыштыргычлар. Без аны бер ел элек чыгара башладык. Россия буйлап тарала башлады алар. Минем иптәш малай бар, ул үзенең машинасына шулай ябыштырды, чәй эчәбезме дигән. Менә хәзер Чәешәбезме дигән шундый мине. Шушы җирне сөртеп куйдык без. Матур итеп, хәзер бер киле итеп куйсак. Главное, тегени уровень да алмадык, Ленар. Уровень белән матур итеп. Хотя монда... Ай, җиле дә бар.
Әкрен, җил бар монда. Чәешәбезме? Гөләне арттан капламасын. Мында линиялар күрәсең, мына линиялар. Шул линия белән тигез килә.

Теләсә кайсы вакытта, теләсә кайда тотып алып, синнән чәй Чәчәргә су... чакыралар.
Наоборот, соратырга Сорыйлар мөмкиннәр. мени? Ә. Юк, мөмкиннәр дип әйтеп куйдым. Шуңа күрә мин әйтәм, синең бардачогыңда Менә боерсын. булырга тиеш. Тукайлы, карлыганлы, мәтрүшкәле татар Әйе. чәе. Рамил, Шәп. шуңа күрә менә мондыйны милине алып куй зинахар өчен, яме? Әйе. Менә бу алда гөл, артта цәцәк дигән кемгә кызык булырга мөмкин дип уйлыйсың? Ишәрләргә инде.
Озоннан, дуслар, сез дә ала аласыз. Лилиягә инде берсен бүләк итеп куйдым. Анысы. Рәхмәт. Анысын.
Үзең шундый дигән. Әй, үзең шундый.
Анда маймыл төшерелгән, граната тоткан маймыл төшерелгән. Лилиянең бик күзе төште аның ВКонтактеда. Мин шулай уйлыйм инде, мин за рулем йөргәндә, минем арттан сүгенеп калалар кебек тоела. Син аны тоясыңмы?
Или күрәсеңме? Миңа шулай кебек тоела. Шуңа күрә әгәр дә Шуңа күрә мин теге э, җавап биреп тормас өчен машинам артында шундый ябыштыргыч булса бик күңелле булыр дип уйладым. Шундый бер фраза бар бит урысларда 7 бет, 1 ответ. Менә бөтенесенә бер җавап, шушы бер ябыштыргыч. Лилия әгәр дә Мактасалар да үзе шундый, хурласалар да үзе шундый. Әлбәттә, ул бумеранг булып үзенә кайтачак кешегә ул теләк. Лилия, шулай ук без сиңа бүген, конечно, Юшларын бик күп бирдек, ләкин монысы да, әгәр дә машинаңа ябыштырсаң, безгә зинахар өчен фото я видео җибәрми калма, яме? Алла Без бик сөенербез. Бүгенгә безнең распаковка тәмам, Лилия, сиңа бик зур рәхмәт. Синең төкле аягың белән башлап җибәрдек. Э, соңгысы булмасын дип ышанасы килә. Шуңа күрә синең, Лилия, чәйләрең тәмле булсын. Рәхмәт, э, Лилия. Теге конфетларың тәмле булсын. Барыбызга да уңышлар. Амин.
Рәхмәт.
Пока-пока. Дуслар, безнең шушы милли татарча распаковка ошаса да, нишләтәсең, ошамаса да, лайклар куйгыз, комментарийлар языгыз. Интернетта татарча контент былай да күп түгел, ләкин безне үсендереп җибәрсәгез, без тагы да кызыклырак проектлар эшләргә сүз бирәбез. Я, икенче распаковканы эшлибезме?